Waw, top tips. Wel, mae'n dibynnu pa fusnes yw e. Os i ti yn dibynnu ar wefan i werthu dy gynnyrch, bydden ni'n awgrymu'n gryf bod ti'n ymchwilio mewn i'r um, gynulleidfa wyt ti moyn targedu. Ond os wyt ti moyn agor siop yn dre, bydden ni'n ymchwilio i fewn i weld os yw'r cynnyrch wyt ti'n gwerthu fod i angen e yn y dre ti moyn sefydlu'r siop. Um, hefyd bod ti'n edrych i fewn i weld faint o fobl sy'n byw yn yr ardal i weld os na alw i gael siop arall yn y dre. Sut mae siopa ar-lein wedi effeithio ar eich busnes a beth yw dyfodol siopau yn gyffredinol? Ie, yeah, mae ar-lein wedi, wedi effeithio pob busnes uh, yn wedig ers Covid. A nath e effeithio'n fusnes i yym i'r pwynt lle dwi 'di cau y siop a wedi dod i weithio o adre gan ganolbwyntio yym ar y wefan sy gyda fi yn barod. Dwi'n credu fod gwefanne um, wedi cael effaith bositif a negatif. Um, mae'n dibynnu ar y bobl sydd yn gwerthu a'r bobl sydd yn berchen y siopau. Yym, dwi'n credu fod hi'n rili bwysig bod pawb nawr â gwefan i gefnogi'r hyn sy gyda nhw yn y siop. Yn eich barn chi, sut mae rhedeg busnes, neu siop, yn Llandeilo wedi newid dros amser? Ww, mae hwnna'n gwestiwn mowr i rywun mor hen â fi. Yym, pan o'n i'n gwten fach yn byw yn Llandeilo, un o'r pethe o'dd yn amlwg iawn fod rhan fwya' o'r perchnogion o'dd yn rhedeg y siope yn byw uwchben y siope, a dyw hwnna ddim yn bodoli rhagor. Yym, a ma' 'na 'da ti hefyd y cwestiwn o o yym er enghraifft o'dd 'na siop yn gwerthu tybaco yn Llandeilo pan o'n i'n gwten fach, wel do's nawr, sim ond cymdeithas ni yn derbyn y smygu, felly ma'r siop honno 'di cau. A ma' wrth gwrs y trends yn newid dros y blynydde. Yym, 'yn ni 'di ca'l sawl galeri, ma' 'da ni sawl yy siop yn gwerthu gemwaith ac yn y bla'n, a ma' popeth yn newid dros dro. Ond un peth yn Llandeilo, be' sydd yn amlwg yw fod 'i'n dre sydd yn llewyrchu trw'r amser, ta beth yw'r cynnyrch. Yym, mae 'di sefyll i fod yn unigryw, a ma' hwnna'n rili bwysig. Sut ydych chi'n cyfrannu at fywyd neu'r gymuned yn Llandeilo? O, reit.
Yy, cyfrannu at fywyd yn Llandeilo, yym, bydden i'n dweud mod i yn un sydd yn cefnogi'r siope, alla i ddim a cefnogi pob un, ond dwi'n cefnogi rhan helaeth ohonyn nhw. Yym, os dwi'n moyn prynu cig ac yn y blaen. Dwi hefyd yn gefnogol iawn o'r gymdeithas fusnes sydd yn Llandeilo ac yn cadw mewn cysylltiad gyda'r perchnogion. Yym, a dwi hefyd yn cefnogi'r ysgolion yym, a wahanol gyrff sydd yn moyn yym, anreg raffl ac yn y blaen. Yym, ond yn, yn fwy fwy, y mod i yn mynd i'r dre yn aml ac yn gwneud yn siŵr y mod i'n nabod y bobl sydd yn byw 'na. Beth ydych chi'n rhagweld Bu Llanddeilo fel mewn 100 mlynedd. Och!
Waw! Cwestiwn mawr. 100 mlynedd? Jiw, jiw. Yym, falle mai robots bydd yn rhedeg y dre, a bod yn ceir ni'n gwibio miwn a mas o'r adeiladau. Ond yn un peth yn sicr, Dwi'n gobeithio fydd y dre yn llewyrchu, fydd hi'n ffynnu, fydd hi mor um, gystadleuol a mor uh, ac yn, yn gallu cynnig gwasanaeth gwahanol i wahanol fobl yn sicr. Ond mewn can mlynedd, pwy a wyr, mae hwnna'n gwestiwn mawr, Henry. Thank you.